Ешӗл курӑк хушшинче сап-сарӑ чечек ӳсет. Аслӑ Силпи ялӗнче Нарспи ятлӑ хӗр ӳсет. Пичӗ куҫӗ пит хӳхӗм, хирти сарӑ чечек пек, икӗ куҫӗ хуп-хура, Икӗ хура шӑрҫа пек. Явӑнаҫҫӗ хыҫалта ҫивӗт вӗҫӗ кӑтрисем. Утса-утса пынӑ чух шӑнкӑртатать тенкисем. Куҫӗсемпе пӑхнӑ чух каччӑн чӗриҫӗ ҫӗкленет. Ҫӳхе тути пулнӑ чух каччӑн чунӗ ҫемҫелет. Хирти сарӑ чечеке ӑшӑ куҫпа кам пӑхмӗ? Ун пек лайӑх, хитре хӗре мӗнле каччӑ юратмӗ? Хӗвел анса ларсанах питне ҫӑвать, шӑлӑнать, вӑя тухма шӳлкеме кӑкӑрӗ ҫине ҫакать. Шӑнкӑр-шӑнкӑр теветне хулпуҫҫи урлӑ ярать, хӗрлӗ пурҫӑн тутӑрне хӗрле ҫавӑрса ҫыхать. Вӑйӑсенче ун сасси, кайӑк сасси евӗрле. Ахӑлтатса кулнӑ чух ҫирӗп ҫын ку темелле. Вӑйӑ саланичченех савӑнтарать сассипе, Ирхи ҫӑлтӑр хӑпарса йӑл-йӑл кулать тӳпере. Хӑйӗн ашшӗ килӗнче Нарспи канлӗҫӗ вырать, Ырӑ тӗлӗксем курса тӗлӗкре те савӑнать. Ирех тӑрать, тумланать, Нарспи ӗҫе тытӑнать. Е пурҫӑн ҫи пилет те юрла-юрла тӗр тӑвать, Е ҫӗлеме ларать те ҫӗвви шӑрҫа пек пулать, сисхӳрелле хурҫӑ йытӑ пӗр кӗрет те пӗр тухать, е пир тӗртме ларать те вылянтарать ӑлсене, е хултӑрчӑ тытать те ҫипне тиет ҫӗррине, е сак ҫинчи кушакӗ питне ҫӑва пуҫласан апат хатӗр хӑнашӑн алли-урри ҫӑмӑлран, аван иртри пурӑнӑҫ, Хӗрӗн ҫулӗ туличчен ашшӗ килне хӑтана ҫичӗ ютран киличчен. Нарспи ашшӗ Михетер ҫӗрме пуян пурӑнать. Вӑл хӑй хӗрне юратать, Нарспийӗпе мухтанать. Ман хӗр пекки камӑн пур, кама пӳрнӗ ун пек хӗр? Пушмак ҫуки хӗрӗмӗн, ҫӳрет-и вӑл тенкӗсӗр? Силпи ялӗ ӗмӗрне ун пек хӗрсем курас ҫук, пӗр чӑваш та хӑй хӗрне михӗтер пек пӑхас ҫук. Михӗтере мӗн ҫитмен, мӗнӗм ҫук-ши ҫуртӑмра? Кӗмӗл-тенкӗ, тӗртнӗ пир, сахал-ши мӗн ҫӳпҫемре? Тырӑ-пулӑ туллиех ишӗлмест иглетре. Ҫу, сӗт-турӑх, сӑра-пыл тулли мар-и нӳхрепре? Чӑн сӑмахӑн суйи ҫук. Михетерӗн мӗн ҫитмест? Пӗтӗм ялта пӗр пуян ӑна никам ҫитеймест. Унӑн ҫурчӗ хула пек, кӗрсен витӗр тухма ҫук, хуралтисен тӑррине чӑх-чӗп вӗҫсе ҫитме ҫук. Картиш тулли япала купаланса выртаҫҫӗ, кӗлет тулли тыррисем тӑкӑнас пек тӑраҫҫӗ, урхамах пек лашисем утӑ сӗлӗ ҫиеҫҫӗ, унӑн выльӑх-чӗрлӗхсем пичӗке пек ҫӳреҫҫӗ. Турикасри ҫак кил-ҫурт аякранах курӑнать, пирӗн ватӑ Михетер тивӗҫлипе мухтанать. Ҫак ырӑҫӑн михӗтер хӑйӗн хӗрне юратса аслӑ ҫӑварни хыҫҫӑнах хучӗ ӑна ҫураҫса. Пулас туя ял-йышсем тӳсеймесӗр кӗтеҫҫӗ, икӗ пуян пӗрлешсен шеп те пулӗ туй теҫҫӗ. Ҫинҫе хӑҫан ҫитӗ-ши, епле вӑхӑт ирттерес, ҫимӗк кунӗ инҫе-ши, епле унчченех тӳсес? Михӗтерӗн килӗнче парне валли ҫӗлеҫҫӗ, туйӑн хӑватне сиссе вӑйран тухса ӗҫлеҫҫӗ. Анчах Нарспи — сарӑ хӗр, туй пуласран хурланать. Вӑрттӑн-вӑрттӑн вӑл йӗрет, Сетнер ятне асӑнать. Ял вӗҫӗнче, Тукасра, пӗчӗк ҫеҫҫӗ пӳрт ларать. Амӑшӗпе ҫак пӳртре Сетнер ача пурӑнать. Чипер ача Сетнерӗн пӗр урхамах лаши пур, ватӑ карчӑк амӑш пур, вӗри юнлӑ чӗри пур. Кунӗн-ҫӗрӗн ӗҫлеме икӗ вайлӑ алли пур, тӑшман пуҫне пӗтерме ври вут пек ҫилли пур. Унтан урӑх сетнерӗн нимӗн те ҫук япала, анчах асту, Михетер хӗрне памасть ҫуккалла. Пирӗн Нарспи сарӑ хӗр ҫав сетнере юратать, ҫавӑнпала сарӑ хӗр туй пуласран хурланать. Ҫӳллӗ валак патӗнче ватӑ йӑмра ешерет. Куллен ирех ҫавӑнта Сетнер Нарспие кӗтет. Кӗте-кӗтех шӑварать урхамах пек лашине, Шыва анать витрепе Нарспи куллен ирхине. Нарспи икӗ витрепе шӑлтӑр-шалтӑр килет-ҫке, Савнипе Сетнерӗн чӗри кӑлт-калт сикет-ҫке. Нарспин ҫӳхе тутисем кулаҫҫӗ-ҫке таҫтанах, Ҫӳллӗ валак пуҫӗнче Сетнер тӑрать ҫутӑлсах. Йӑлтӑр-ялтӑр куҫӗсем сар хӗр ҫине пӑхаҫҫӗ, сар мӑйӑхлӑ тутисем ӑшӑ сӑмах калаҫҫӗ.